Sinjuri nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor ta' Flusek. Illum ser nibdew billi nilqgħu l-ewwel mistiedna tagħna Marianne Mifsud sabiex nitkellmu dwar reviżjoni ta' portafoll ta' investiment. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad nintaqgħu ma' mistiedna oħra tagħna Martina Camilleri sabiex nitkellmu fuq ir-rwol tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja. Marian, insellimlek u nilqek għal-programm. Marian, is-suġġett tal-lum se nitkellmu fuq il-proċess involut. Meta bniedem jiġi persuna tiġi biex tagħmel reviżjoni tal-portafol tiegħu jew tagħha. Ġeneralment kif ngħidu bl-Ingliż portfolio review. Forsi biex nibdew, forsi tispjegalna x'inhu portfolio review eżattament. Mela, portfolio review isir perjodikament mill-konsulent finanzjarju fuq portafoll ta' investimenti li huwa eżistenti. Dan prattikament isir perjodikament biex nanalizzaw u nassessjaw kif inhu sejjer sejrin l-investimenti. Isir ukoll biex naraw naraw li l-investitur ikun infurmat rigward l-investimenti tiegħu kif inhuma sejrin, Kif ukoll jekk forsi kien hemm xi bdil fiċ-ċirkustanzi tiegħu kemm personali kif ukoll finanzjarji nagħmlu t-tibdil meħtieġ biex hu biex hu jibqa' jilħaq l-iskop tiegħu li kien għamel l-investimenti għalihom oriġinarjament. Issa, kull kemm żmien għandu għax inti semmejt li jiġi perjodikament, kull kemm żmien għandu jiġi rivedut portafoll ta' investiment? Mela, portafoll ta' investiment minn tal-inqas irid jiġi rivedut darba f'sena. Biss, ikun hemm ċirkustanzi fejn klijent jew il-konsulent finanzjarju jitlob li ssir reviżjoni iktar spissa. speċjalment f'sitwazzjonijiet li jkun hemm ċertu volatilità fis-swieq bħalma kellna riċentament bil-COVID-19 bħalma kulħadd jaf, portafolli ta' ċertu livell ta' iktar riskju jkollhom bżonn iktar reviżjoni iktar spissa. Apparti dawn, reviżjoni iktar spissa ssir ukoll minħabba l-fatt li jkollok klijenti jħossu l-ħtieġa li forsi jkun hemm bdil fil-livell ta' riskju tagħhom, jaraw ċertu volatilità fis-swieq u jħossu li aħjar jerġgħu jiddiskutu magħna l-livell ta' riskju tal-investimenti tagħhom biex jekk f'dak il-każ iħossu l-ħtieġa li jibdlu l-livell ta' riskju, dawn jibdluh. Infatti, ikollna ċirkustanzi fejn il-klijenti jiġu u huwa importanti L-għan tagħna min-naħa tal-konsulent finanzjarju li jispjega li s-swieq jgħaddu minn żminijiet diffiċli u volatili u huwa importanti li jagħtu ftit ta' żmien biex is-swieq forsi jirpiljaw. Hekk hu għaliex jekk ħa jiġbdu mill-investimenti tagħhom qabel jistgħu ma jagħtux ċans lis-swieq jirpirjaw u jiġbdu mill-investimenti tagħhom u joħorġu b'ċertu telf mill-investimenti. Għax forsi jippanikkjaw jew.
Ikun hemm min jagħmel xi tip jibda jippanikkja u joħroġ mill-investimenti tiegħu b'telf. Għalhekk ikollu bżonn is-serħan tar-ras tal-konsulent finanzjarju. Eżatt, ekku, ekku, ekku.
X'inhu l-iskop u l-importanza li ssir reviżjoni tal-portafoll tal-investiment? L-iskop li ssir reviżjoni ta' portafoll tal-investiment huwa biex naraw li l-investitur, l-investimenti li għandu għadhom adattati mal-iskop li huwa għamel l-investimenti oriġinarjament, l-oġġettiv, is-sitwazzjoni finanzjarja u anke l-livell ta' riskju. L-importanza li ssir ukoll għaliex ikun hemm xi opportunitajiet fis-swieq, bħal pereżempju meta s-swieq ikunu volatili jista' jkun hemm xi opportunità, jew inkella anke meta jkun hemm xi setturi partikolari li jkunu sejrin tajjeb. Allura importanti illi niddiskutu dawn biex il-klijent jieħu l-aħjar fiċ-ċirkustanzi li jkunu għaddejjin minnhom. Wieħed irid jagħti l-każ ukoll fejn qiegħed jinvesti, jekk hux bonds, shares jew tipi ta' investimenti oħra. Dan naturalment tajjeb li jiġi diskuss mal-konsulent finanzjarju biex dan jiggwidja kemm jista' jkun aħjar lill-investitur fiex għandu jinvesti. U x'jinvolvi eżattament il-proċess ta' dan kollu meta jkun hemm din ir-reviżjoni? Mela, li nibdew li naraw, naraw li l-klijent il-portafoll li għandu m'għadux l-istess kif meta nbeda l-portafoll. Imbagħad li naraw, naraw ukoll is-sitwazzjoni finanzjarja tal-investitur. naraw xi dħul u spejjeż għandu regolari l-klijent u jekk jibqa' anke xi dħul addizzjonali naraw jekk huwiex interessat li jagħmel xi tip ta' tfaddil regolari jew il-klijent jekk ma jkunx interessat f'xi tip ta' skemi ta' tfaddil regolari nispjegaw ukoll jekk ikunx irid li jħallih jakkumula ġol-kont tiegħu u mbagħad nagħmlu investiment ta' somma f'daqqa, ta' somma f'daqqa. Naraw ukoll li l-oġġettiv tal-klijent għadux l-istess, għaliex jista' jagħti l-każ kif spjegajna qabel illi dan jinbidel, allura nagħmlu l-emendi f'każ li jkun inbidel skont il-ħtieġa tal-klijent. Nassessjaw ukoll, nerġgħu nassessjaw anke x'tagħrif u esperjenza għandu l-klijent f'investimenti. għaliex din tista' tkun li ġieli tinbidel minħabba l-fatt li forsi jkun għamel xi investimenti ġodda ġodda. Nistabbilixxu wkoll il-profil tal-klijent, illi minnha noħorġu l-livell ta' riskju li jiflaħ il-klijent u x'livell ta' riskju li huwa lest li jaċċetta. Dan il-proċess naraw ukoll għal kemm tul ta' żmien lest li jinvesti l-klijent l-investimenti tiegħu. U ġie li jkollna klijenti wkoll li jkunu jixtiequ jagħmlu xi tip ta' ristrazzjonijiet. Per eżempju ma jixtuqux li jinvestu f'munita barranija. Jew inkella anke f'xi settur jew pajjiż partikolari allura dawn inżommu f'moħħna il-klijent dejjem x'jixtieq mill-investimenti tiegħu. Nispjegaw ukoll kif ikun imqassam il-portafoll għaliex l-investimenti jkunu mqassmin f'kategoriji u f'livelli ta' riskju differenti. Jekk naraw li klijent għandu xi kategorija jew livell ta' riskju li huwa iktar milli huwa jiflaħ u li jest li jaċċetta, nagħmlu l-tibdil meħtieġ biex kemm jista' jkun dejjem nibqgħu ma' dak li jixtieq il-klijent. Jista' jagħti l-każ li ġieli anke parti mill-investimenti li nkunu ikun hemm bżonn li jinbidlu nkunu tajnihomlu aħna b'parir stess, imma ovvjament skont iċ-ċirkustanzi jridu jiġu adattati l-investimenti li l-klijent ikollu. Issa, pereżempju, f'każ li l-klijent jindika li s-sitwazzjoni tiegħu finanzjarja nbidlet, X'azzjoni tittieħed mill-konsulent tal-investiment? Mela, il-konsulent ovvjament meta l-klijent jiġbdilna l-attenzjoni li s-sitwazzjoni tiegħu inbidlet, naraw x'inhija s-sitwazzjoni tiegħu l-ġdida u nagħtu l-parir biex nibdlu l-investimenti li hemm ħtieġa li jinbidlu biex hu dejjem jibqa' jilħaq l-iskop tiegħu tiegħu.
Fuq liema bażi jiġu rakkomandati investimenti ġodda lill-klijenti minn konsulent finanzjarju? Mela, meta nkunu qed nirrakkomandaw investimenti ġodda, dejjem naraw li nħallu parti mill-portafoll tiegħu li tkun f'likwidità. Għaliex? Għaliex il-klijent jista' jagħti l-każ li jkollu bżonn forsi fl-immedjat xi xi xi ammont ta' flus għal xi spejjeż li forsi li anka hu ma kienx qed jistenna, allura hu juża dan il-ammont li nkunu ħallejna bħala likwida likwidu biex ikun jista' jużhom għal għall-affarijiet li jinqalgħu fl-immedjat. Apparti minn hekk imbagħad dejjem wieħed irid iżomm f'moħħu meta qed nagħtu r-rikomandazzjonijiet tagħna illi l-investimenti jkunu ddiversifikati f'assi differenti bħal bonds, shares, kif ukoll b'setturi u pajjiżi differenti. Id-diversifikazzjoni importanti ħafna. Importanti ħafna biex kemm jista' jkun il-portafoll ikun mifrux. Naraw ukoll illi illi meta nkunu qed ngħaddu r-rikomandazzjonijiet naraw li huma ċari, preċiżi u li jiġu miftehma mill-klijent. Dik hija dejjem importanti, il-klijent jaf x'qiegħed jagħmel. Apparti minn hekk naraw li l-investimenti li qegħdin nispjegaw ikunu jaqblu mal-oġġettiv tal-klijent u li jekk hemm anke xi opportunitajiet fis-swieq li nħolqu bejn mill-ewwel darba li ġew. Eżatt.
Nagħtuhom ir-rikomandazzjonijiet u nipprovdu bi prodotti u investimenti mal-ħtieġa tal-klijent. Meta nkunu qed nagħmlu reviżjoni ta' portafoll ukoll, nispjegaw l-importanza li wieħed jieħu ħsieb li jkollu xi tip ta' skema ta' irtirar. Minħabba l-fatt li bħalma nafu dak li jkun meta jirtira d-dħul tal-klijent jonqos. Allura huwa importanti li jaħseb għal xi tip ta' skemi biex huwa jkun qed jakkumula somma matul is-snin li din imbagħad meta jasal biex jirtira jinvestiha f'investimenti oħra biex huwa din tgħinu jkollu dħul addizzjonali mal-pensjoni biex kemm jista' jkun Jkun jista' jżomm l-istess stil ta' ħajja li kellu qabel ma jkun irtira.
Grazzi ħafna Marian ta' dik l-informazzjoni ferm utli, interessanti ħafna u utli ħafna għal min kull min għandu investimenti u xi tip ta' portafoll. Ħajkonna nifqu hawn għal ftit minuti, ibqgħu magħna.